Nôl yn 2006, fe wnaeth Menter Iaith Caerdydd sefydlu Tafwyl, gŵyl i ddathlu'r defnydd o'r Gymraeg yn y brif ddinas, i ddangos shwt oedd yr iaith yn tyfu yn yr ardal ac i ddangos hefyd bod hi'n bosib mwynhau pob math o weithgareddau, cerddoriaeth, diwylliant, chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae 'di mynd o nerth i nerth ac un o uchafbwyntiau'r ŵyl ers y dechrau yw Ffair Tafwyl, sy'n digwydd y penwythnos yma ac unwaith eto yn lleoliad gwych Castell Caerdydd. ac mae'n hyfryd croesawu hyn o y fenyw sy'n gyfrifol bellach am yr ŵyl, sef Prif Weithredwr Menter Iaith Caerdydd, Siân Lewis. A fel oedd Rhodri yn sôn ar ddechrau'r rhaglen, Siân, y degfed tafwyl eleni, felly mae'n dipyn o ddathliad. Ond cyn i ni gael hanes eleni te, i rheini sydd ddim yn gyfarwydd â tafwyl, beth yn union yw'r ŵyl? Wel, cyfle i roi siop ffenestr iaith Gymraeg yng nghanol prifddinas Cymru. Um, mae yna dwf yn niferoedd bobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. Mae eisiau sicrhau bod y cyfle yna i bobl mwynhau ar lefel gymdeithasol. Felly, fe ydych chi sôn ynghynt o'r cyfleoedd chwaraeon, i'r cyfleoedd llenyddol, mae'r bandiau, pob fath o beth yn digwydd, a'r cyfan am ddim. A fi'n cofio mynd blynydde nôl mewn maes parcio tu ôl i dafarn ar Heol y Gadeirlan oedd y cyfan yn digwydd. Mae wedi tyfu yn aruthrol dros y y ddeng mlynedd, yndi? Wel ie, llwyddiant tafwyl oedd y mochyn du a yn ddiolchgar iawn o'n cefnogaeth gafon ni nôl pryd hynny i sefydlu'r ŵyl yna. Yym a ryw ddwy fil erbyn hynny o bobl yn mynychu ond erbyn hyn yym ma' 'na ddigwyddiade cyffroes yn digwydd y penwythnos hyn oherwydd 'da ni'n symud yr ŵyl i dda 30 mlynedd yym dros gyfnod ddau ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd yn hytrach na'r un diwrnod sy wedi bod gynt, ac yn disgwyl cynulleidfa rhyw 5,000 ar hugain erbyn hyn. Ie. Yn ddiweddar te, chi wedi symud i'r castell yy fel petai, ac ers iddo symud i'r castell, ma' Tafwyl wir nawr wedi... ma' pawb, mewn ffordd, falle drwy Gymru wedi clywed rhywbeth am Tafwyl. Mae mae di- ma'r profile yn sicr wedi godi, yndyw e? Ydy, ma'r profile di godi, ac hefyd ma'n rhan bwysig o rhaglen ddigwyddiade Cyngor Caerdydd. Yym erbyn hyn, 'da ni'n cael cefnogaeth gan y cyngor i leoli'r yym digwyddiad yn y castell, a ma' hwnna am ddim. Yym, a mae'n rhan pwysig o proffil y cyngor i ddangos bod nhw'n yym, ddinas ddwyieithog, a maen nhw eisiau codi'r proffil Caerdydd i fod yn ddinas ddwyieithog. A prin yw'r pethau sy'n digwydd dyddiau yma am ddim, ynde? Beth yw'r uchafbwyntiau i ti meddwl nawr ar gyfer yr wythnos hon a'r penwythnos? Wel, mae'r digwyddiadau Fringe yn digwydd nawr, maen nhw wedi cychwyn ers dydd Gwener diwetha', mae 'na chwech ar hugain o ddigwyddiadau yn amrywio i Parti yn y Parc, efo cyw i Ond na 22 o dîm yn cystadlu yn pêl-droed oedolion, pump bob ochr ddwy yn gôl. Um, ond ag ddisgo i blant nos Wener o Steve Eves um, yn Rhegana nos Sadwn. Um, Mae'n ddigwyddiad dysgwyr heno yn Chapter, digwyddiad dysgwyr eto bore fori yn y Mochyn Di, gigs ieuenctid, um, digwyddiad estomp. So mae yna amrywiaeth eang o ddigwyddiad yn digwydd yn ystod yr wythnos. Um, ac ar di Sadwn di Sil, wel, Mae yna ardal chwaraeon, mae yna ardal, mae yna babell lles am y tro cyntaf, mae yna babell coginio lle mae yna flasu coffi, flasu cwrw, i flasu caws, mae'r bake-off efo Beca Perkins o Great British Bake Off, mynd i fod yna, um, mae yna 43 o fandiau byw yn chwarae drwy gydol y penwythnos, um, mae'r ardal chwaraeon yn cynnwys criw yr Ashes yn dod i lofnodi ac i ddysgu Cymraeg. A fel o ti'n sôn fyna, Sian, o ran y pethe sy ar gael i rheini sy'n siarad Cymraeg, ond hefyd i'r dysgwyr, nid sy'n rhaid bod chi'n siarad Cymraeg i gallu mwynhau Tafwyl, nag oes e? Mae yna ardal ddysgwyr, mae yna babell ddysgwyr, um, a, pwrp- a mae yna babell ysgolion lle bydd pob ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd yn cael cyfle i berfformio ac yn dynnu, tynnu y cynulleidfa o rhieni di-Gymraeg yna i fwynhau ac i gweld bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw yng nghanol ddinas. Llynedd oedd e'n braf gyda'r digwyddiadau yng nghanol ddinas, digwyddiadau mawr yn digwydd llynedd, daeth llawer iawn o bobl Ewropeaidd mewn i Tafwyl a clywed cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae am y tro cyntaf ac yn aros 'na drwy gydol y nos wedyn i fwynhau. Ac hefyd, tibod, cwrw tafwyl i ddathlu hefyd. Rhaid sôn 'fyd, mae 'na ganolfan newydd ar y gweill yn does, yn cael ei adnewyddu gyda Menter Caerdydd. Wel, cefnogaeth drwy yym grant cyfalaf Llywodraeth Cymru 'di hwn i ac un o'r wnaethon ni llwyddo efo Cyngor Caerdydd i gael cyllid drwy'r grant cyfalaf yma gan Carwyn Jones i sefydlu Canolfan Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae Tafwyl yn siop ffenest wych i'r Gymraeg ar ben wythnos mis Gorffennaf. Mae eisiau siop ffenest weladwy i'r Gymraeg drwy gydol y flwyddyn yng nghanol Caerdydd ac bydd Canolfan yr Hen Lyfrgell neu'r adeilad yr Hen Lyfrgell yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hynny. Wel, hynny yn newyddion cyffrous, felly gobeithio fydd y tywydd fel hyn, Siân, nawr. Mae e fod i fod yn dda.
Fod yn dda. Ti wedi trefnu fe'n dda 'leni do, o ran y tywydd. Wel, ma' 'na dîm ariannol staff sy'n gweithio'n galed iawn, nid fi yn unig sydd yn creu'r gwasanaeth ma'r Met Caerdydd yn cynnig, a ma' 'na dîm caled o staff yy yn yn rhoid llawer iawn o amser ag ymdrech i greu'r arliw o w- weithgareddau Cymraeg sy'n digwydd yn y ddinas. A gwahoddiad swyddogol i bawb drwy Gymru a thu hwnt i ddod i i i Gastell Caerdydd ddydd Sadwrn, yndyfe?
Gwych.
Am y tro, Siân, diolch yn fowr. Ie, diolch yn fowr.